Dynamic programming bilşimiz ýaly bir tema ýa-da algoritmada bu bir tehnika ady. Onun üçin dynamic programmingde özüňi gowy e, improve etjek bolsaň, şu temada özüňi gowulaşdyrjak bolsaň, hökman ýa-da köp sorag çözmeli bolýar. Bu gün e, klasik soraglaryna degneris. Klasik diýip näme üçin diýýäs? Meselem, knapsack ýa-da edit distance ýaly soraglar Great Pass Daniel programma ilkinji düşündirilenini belleyen soruları di e, içinde yer alýar. Daniel programma gysgaça öz dilim bilen özetleýjek bolsam, şey diýip aýdar. Bir sany state state'den bir sany state diýär. State näme üçin diýär? Oňa da geçelim. State diýmek näme bolup biler? Şu wagtky soragymyzy çözmek üçin bir sany state gelýär. Bu meselem zat bolup biler. Bir soragyň üstünden belki gitmek bolup biler. Şu wagtky biziň durumumyzy reprezent edip biljek reprezent edip biljek data valýulary tutýar. Ýagny nähili? Meselem, graf soragynda şu wagtky duran nodum men state'imi reprezent edýär. Ýagny men şu wagt nirede durýan? Men we nämäni taplamak isleýän? State'de şu state'iň valýusyny hasaplamazdan soňra şony DP-de tutýas. Ýagny bir sany state'imiz bar, STL-iň. Oňam state'iň valýusyny hasaplaýas. Walýusyny hasaplamyzdan soňra şol state-a ýene bir gezek gelen ýagdaýymyzda bir şekilde täzeden hasaplamamyza gerek ýok. Sebäbi bu state eýýam hasaplanan. Eger state-de bir üýtgeşiklik bolsady onda başga bir state bolardy. Onuň üçin hemme state-i reprezent etmek üçin ulanan bütin walýulam meýzeş bolsa diýmek şo bir state diýmek bolýar. Onda şu steýte birinji ýene bir gezek gelsem täzeden hasaplamama gerek ýok. Onda men arkaýyn şony prerix save edip ugradyp bilerin diýmek bolýar. Dynamic programming bütin meselesi şu. Bärde käbir soraglarda steýti save edip bilmeýär. Meselem arraýiň arraýim bar diýen, arraýiň üstünde üýtgeşiklikler bolýar diýen. Bir arraýy meselem artdyrýan, azaldýan, pozýan ýa-da isleýän adres bilen şu arraýiň hemmesini alyp häşläp meselem state tutsup bilemizok. Näme üçin diýsek, sebäbi bärde meselem her bir aýy iň kiçi value alsa-da meselem iň bärkisi 10 maksimum bolup biljek valuesi 10 diýeli. Şonda da biziň static state'imiziň alyp biljek value sany 10 üzeri n sany bolýar. N meselem 10 bolan ýagdaýda ýa bir milliard däde bir trillion sany isteýip böyle. Olaryň bizi saklamamyzyň bir zady ýok, imkany ýok. Onun üçin hem hökmany ýagdaýda tutýan state'imiz biziň saklap biljek memorymyzdan kiçi bolmaly. Biziň saklap biljek memorymyz näme? Genellikle 10 üzeri 8-den az diýip bilýäris. Sebäbi bilşimiz ýaly bärdeki value köplenç integer value-da bolýar. Onuň üçin hem 4 köpeltmek hasaplanyşyny bilýändirsiňiz memory. Näçe sany ýarat alan bolsam, state sany deýin. Onda şu biziň bölmek 1024-iň kwadraty bize megabaýtymyzy berýär. Biziň hem bilşimiz ýaly soraglarda hökmany ýa-da bir limitimiz bar, 256 ýa 512 şeklinde. Şuny bilşime göre 300-400 megabaýta görek bolmaly. Ýöne şundan az bolmaly state sanymyz. Onuň üçin Bütin arraýi häşläp bir steýte tutmagyň mümkinçiligi ýok. Bärde bir steýte taplamak üçin nämeler etmek bolýar? Steýtden taplamak üçin käbir başga bir steýtleri, meselem S1, S2, S3 şeklinde SK sany meselem nokat nokat nokat SK sany steýtimiziň kömegini ulanyp şolardan gelýän valýularyny, şo steýtleň valýularyny bir Sany koeffisiýenti ça köpeldip si bir diýeli. Si iki soňunda şey k diýeli. Şularyň köpeldip şularyň bir şekilde accumulate diýen bärde goşma bolup biler köpeltme bolup başga bir matematik operationlar etip bilersiň. Şularyň hemmesini alyp jemlämden soňra jemlemek bädýän kaçma accumulate manysynda ýagny ýygnamak birleşdirmek manysynda çykan value state'imiň valuesy bolýar value'ma deň bolýar we şuny arkaýyn save etip bilýän şu value'ni hasaplamak üçin çykýan state'lere de şu oklara da biz transition ýagny geçişle diýýär biziň Algoritmamyzyň, ýagny Dynamic Programming algoritmamyzyň işlenme tizligi bolsa, näçe state bar bolsa, köpeltmek, her state-den çykýan transition sanyny, meselem, maksimumyna tapýas, o-da T bolsun. Şuda-da T her state-den çykyp biljek maksimum transition sany. şeklinde time kompleks diýmez öýdýär. Biziň time kompleks diýmez memorymiz hem ýaňky aýtşym ýaly OFS öýdýär. Ýagny S memorymiz öýdýär. Käbir soraglarda transitiondan aýryp memory berip bolýan ýerleri bolýar. Muňa example berip belki kod bolsa bir sorag berip bilen. Şonda e, ýagny dynamic programming algoritmasynda kiçiräjik bir trig edip, üýtgeşiklik edip,

Muny hem ýankaýsy bilen state integer value bilen aýtjak bolýar. Bir sany bolup, iki dimension, üç dimension, bir sany array'de tutjak bolýar we garşylaryna da value diýýär. Ilk başda bütün state'lere zat goýup çykýar, minus 1 goýup çykýar. Bu minus 1 biň şu state hesaplamadygymyz görkezýär. Eger hesaplanan bolsa value üýtgeýär. Ýöne käbir soragda value minus hem bolup bilýär. Ýagny bir sany real value da bolup bilýär. Onda Bu keýslerde minus bir ýerine başga bir array alyp bileris. Visited ýa-da market şeklinde. Şu state'i market etdikmi, etmedikmi şeklinde boolean tutip bileris. Ekstra array. Ýöne bilşimiz ýaly köplenç value pozitif, ýagny non negativ, onuň üçin minus bir goýup, hasaplan hasaplanmadan aýtyp bilýäris. Ilkinji soragymyz şudaky CSC-däki soraglara gidelim. Ilkinji soragymyz dice combinations. Bize any

Rekursiwny we iteratiwny ýazma şekilleri emma depäň. Bärde biziň elmydama etjegimiz rekursiw bolar. Ýa dep iteratiwny ýazmak hemme wagt gerekdirmeýär. Ýazmak hemme wagt ýazyp bilýänsoň dagam gowy bolýar. Ýöne birazjyk pikirlenme we ýazma tarapynda kerek zat etýän üçin eksperiensiň bolmasa rekursiwny ýazmak birazjyk has ýeňil bolýar şony aýdyp bilerin brut force ýazýan ýaly aslynda pikir edip bolýar indi bolsa şuň kodlamasyny açyp bileris kodlamasy näýeli bolar biziň elimiz bar başga adamyz ýok onda diýmek biziň şu wagtky Elimizdäki ýasamak isleýän sanymyz n. Şu sany stage edip görkezip bilerin. Ýagny n-i ýasamagyň ýoluny görkezýän function, hasaplaýan bir function bar diýeliň. We state'im hem ýaňky aýtdym ýaly n. Ýa-da şu x diýen n bäri bolar. Aýdaly şu rekursiw function bize n-iň näçe görnüşde ýasap biljegini hasaplap berýär. Onda state-den geçişle transitionlaryň nähili bolmagyny hasaplamak üçin biziň goýup biljek valýularymyz birden alta çenli. Onda geçişlerinde altı sany bolup bilýär. Diýýäs ki, bir goýaýyn, ýa-da iki goýaýyn, ýa üç goýaýyn, altı goýaýyn, alta çenli bütün sanlar goýup bilerin. Şony goýandan soňra Galyn näçe gün işlese plenmasam o bir men üçin bir çözüm. Bütün çözümlerim ýaňky ýaly steýtlerim jemin ýönetem meniň dertlerim çözüm bolýar. Ýani şeýle bir çözüm biziň üçin ýeterlik bolmasy gerek. Işe göreli belki şuna ýetmez. 3 üçin cevap 4 bolmalydy. Segmentation folderda sebäbi aýtmagy ýatdan çykardyk. DP-niň bir sany base case bolmaly. DP bir ýerde durmaly. Ýaňky ýaly hersinde state bolup gitse, käbir statelere e, values define edilmedik. Yani öyle onu hasaplamanın bir yolu yok ya dökmanına. Olar için biziň dönme base case diýip şundan soň arasynda git hasaplamak hökmanda men şeýle diýen muň jogany bilýän onuň üçin arkaýyn dönüp bilersiň diýmek üçin base case-leme hökmany ýagdaýda ýazmasak bärde soňsuza ýetipdiler base case-imiz näme bärde eger-de x nola gelse yani x eger birinjide ötüp bilen noldan kiçi bolsa onda diýmek Men stadyýa mesela bir ýerde x üç diýeýin. x üç bolan ýagdaýynda men dört aýyrjak boldum diýen. Şu taýda minus bir öýtýär. O ýagdaýda mesela undefined, ýagny jogaby nol. Ýöne eger x nola gelsedi, onda onuň jogaby bir diýip bilerdik. Ýagny sebäbi näme diýmek bolýar? Käbir sanlar aýyrdym ki, şol aýrymda soň mesela jemi men elime deň boldy. Onda x nola gelen ýagdaýynda Men bir ýol tapdym diýmek bolýar DFM-de. Onuň üçin state node-yň bahasy 1 diýip gelýär. Indi işe bileris. 3 den ýazanda 4 diýär. Bilşimiz ýaly, bärde netsan state-imiz bar. Ensan state-imiz bar. Ensan state-imiziň her birinden hem 6 sany transition bar. Ýagny n köpeltmek 6, ýagny biz o hasaplamamyzda time complexity of n diýip bilýäris. Bärde mesele näme? Her bir state-iň hasaplamada başga state-lere gitýär. Aslynda nähili bir zat bolýar? Geldik ilk başda bir sany state tutup, 6 sany brancha böldi. Sonra bu her biri üçin hem hasaplap geldi. Ýene 6 sany brancha böldi. Ýöne mesele şeýle bir zat. Bärde käbir branchy täzeden hasaplamak üçin öwretýär. we Bärde biziň algoritmamyzyň çals işleme tizligi alty üst eninci derejesi ýaly gaty erbet tizlige çykýar. Onuň üçin bu worst case-de of alty etmeli işimiz hasaplanan ýerleri täzeden hasaplamak we şundan uly time komplesti bir wada of ene düşýär. Ony etmek üçin hem şu taýda ýaňky aýtşym ýaly dp diýip bir array alyp bileris. Munuň dimensiony biziň state'lerimiz hakyndaky maksimum bolup biljek waliýasy bolmaly. Bizde bilşimiz ýaly iniň bolup biljek maksimum waliýasy biziň soragymyzda 10-nyň 6-njy derejesi. Onda şu minimal sany almagymyz we dp-ni şonuň tutmagymyz ýeterlik boljak. Waliýalar hem 10-nyň 9-njy derejesi plus 7-de modda çykarmak isleýär. Onuň üçin hem arkaýynlyk bilen integer value saklap bilýär. Men özüm koddan ýazamda şunda bir function ýazýan. Ýönelikle bu function näme etýär? Eger x uly bolsa biri çatdan ýat ugrutdymy? Ýazda etýän bir bir zat. Okey.

Biziň bärde gitmeli işimiz hemmesini jemläp moda almakdansa her goşandan soňra moda almak iň saglyklysy bolýar sebäbi ikisem onuň dokuzynjy derejesi ýagny modda on üzeri dokuz artiýa ýetiden kiçi bolany üçin ikisini jemi iki köp etmek on üzeri dokuz bolýar iň erbet keýsde olam

intejerlere. Ýagny bu difference näme etýär? DP-däki şu taýdaki görkezýän ýerindäki value üýtgän şu red üýtgän ýagdaýynda şu taýdaki value-ny hem üýtgetýär. Ýagny red şu taýda şu açyk dpx diýmek ýaly bir zat bolýar. Referensyny alýar we red-e üýtgeşmeler hemmesi dpx-e de ýansaýar. Bärde kontrol etmeli zadymyz bu dp hasaplandymy ilki bilen. Bu dp hasaplandymy diýmek minus 1-dä diýmek bolýar. Minus 1-dä-niň Gysgaça ýazma usuly şunuň ýalyda, tolkun çykyp goýýar, bilşiňiz ýa geçen gezek trikleri görkezemde aýdypdym. Ikilik sistemada iki sandan şuradaki biriň daşynda birler nol etýär, nollaryň bir etýär aslynda. We şu taýda minus birde e, ilk başdaky bit bir bolup galan biz nol bolan üçin tersine öwrende aslynda eger minus bir bolsa şu taýda nol bolýar. Onuň üçin nol ne bolýar? Onuň daşynda hemmesi üçin nol bolýar. Onuň üçin hem Şitadaky holkunçuk signature minus bir däwesi diýmek we minus bir däwesi hasaplanan ondan arkaýyn öseniş bilen ýogsa-da nola deňem bolýar. Sebäbi bärde bilşimiz ýaly minus bire deň bolýar. Minus bire deň eken. Onun üçin biz nola deňläp öz işimizi görýäs. Bu şeýlelik bilen aslynda algoritmiň çözüminiň soňuna gelýäs. Işi sikardy.

Onda alty on bir bolsady gridi näme etýäris gridi ideýasyny etsedik ullan kiçä sortlap iň uly şekilde berk gaýdardyk on küçün ilk başda on bir on bir bersek ony bir ýasamagyň ýoly hiç hili ýok berlen koinler bilen onuň üçin hem çözüm ýok diýip çykarardy emma iki sany alty ulansak aslynda çözümimiz bar diýmek bolýar onuň üçin bärde biziň etmeli işimiz biraz ajyk Dynamic programming bolýar. Dynamic programmingde state'lerimiz näme bolup biler? Şu wagtky ýatajak bolýan sanym, ýani ýasamak isleýän sanym state bolup biler. Birim şu wagt elimde coin listda haýsy pozisyonda dur bolup biler. Ýani en tane coinim bar. Bilşimiz ýaly. Bu ýasamak isleýän sanymym Entan koinimma we FMS entan X. Şu taýda her koinden näçe aljagyň belli däl. Belki birini alan, belki nol alan, belki birden kän alan. Onun üçin ilk başda görkezen bir pointerim hem bolsady. Men näme etip bilerdim? State, transition'ım näme bolup bilerdi? Transition'ım şula bolup bilerdi. Ya şu taýda koini al, ýa da alma. Iki sany state'im bar. Transition sany gatar, ýagny ýa state e, coin alma. Coin alma diýmek bu pointerini bir artdyrmak we indiki sany coin'e geçýän diýmek. Sebäbi indiki geçmeseň soňky girýär, ýagny özlerini çagyryp durýar. Onda ýa indiki geç we ýene-de coin alma, ýa da şu wagtky coin'i al. Ýöne ýeriňi üýtgetme. Öňki pointinde duruber. Sebäbi bu näme üçin gerek? Ýene bir gezek alyp bileris. Ýani bärden hem ýa ýeriň üýtget bolup biler. Ýeriň üýtget, ýani x, y bolup biler. Ýalňyş ýazdım. x minus y. Ýa da ýene bir gezek al. Şu wagtky duran. Onda x minus 2 y şeklinde Aslynda şu wagtky state'im Sam we Nidodronym bolýar array'da. Haýsy koindedigini şu wagt. Bütün koinler üstüne geçemden soňra ýa-da x-im nola deň bolan ýagdaýynda bular meniň base case'im bolýar, ýagny durmaly bolýar. Şolaryň daşynda-da iň soňunda ýagny soňuna x-im nola deň gelen bolsa, onda bir çözüm diýmek bolýar. Onda return bir açyp bilerin base case'de. We meniň state'im maksimum näçe x bolsa, Maksimum X köpelt on üzeri alty. Ýüz sany san bar eken. Onda n köpeltmek uly X bolar. Uly X hem on üzeri alty eken. Iň worst case-de men algoritmam, ýaňky on üzeri tekiz töwerekde bolýar. O da hmm, gatyly memory üçin, ýaňky üç ýüz megabayt bir zat bolýar. Ilki bilen ýöne ýazyp bileris muny. Ýöne bärde gowy tarapy biziň transition sanymyz gaty az.

Sam nola geldi diýmek bu bir çözüm diýmek onda öte öni bir etýän. Emma sam nola gelmäkä gelmän ýagdaýynda we position nola gelen bolsa art indi kon ýok bolsa onda başga çözüm ýok diýmek bolýar. Return nol diýen onda şunda diýen ýaly e, DP-niň state-ine save etýän. Eger minus 1 däl bolsa saplanan bolsa onda urat ýoksa da nol etýän. Indi bärde iki sany ýa göni

Biziň torumuz näçe görnüşde etip bilýänimizde bir tora biraz üýtgetip çözdük. Belki onun soraýan soralar bolup biler, görelim. Hawa. Bärde şony soraýar, biz şony çözdük. Ilki isteseň muňa seredeli. Ikisiniň tapawuty ýok ýan. Ýanki ýaly koinle bar we ikisini näçe görmüş etip bilýäs diýä. Iş etýäs. Ve 3 görmüş etip bilýäs. Diýä. 3 9 2 3 5. Bärde 8 görmüş etýä. Bärdeki mesele näme bolup biler?

Gün geçip bilýär. Sam nola gelen ýagdaýynda-da bir çözüm diýmek bolýar. Indi mundan başga alyp bilemok. Nola gelen ýagdaýynda-da çykdyrdy. Enteresan.

Sebäbi bärde görşümiz ýaly 2-2-3 bilen 2-2-3-2-ni üýtgeşik ýollar diýip görkezýär. Ýagny ulanýan sanlar müşawirden, ýöne ýeri üýtgese hem başga diýip pikir etýär. Munuň üçin näme edip bolar? Belki biz ýene bir başga bir resetim çözündiris.

Garyşymy diatamimit hem berdi. Muny çözmek üçin rekursivni ýazan DPM-ni biraz ýuwaşdyr dese, stack kolla zatlar bilen ýörite wagt gitýär. Onuň üçin iteratiwni ýazmak bu soragy çözdürip biler bize. İteratifini ýazmak nähili bolýar? Oňa degip bileris. Isleseňiz.